כמעט יעדע איינעם באדערט די שאלה ווי אזוי קען איך האבן מער געלט, ווי אזוי קען איך האבן מער השפעה אין מיין לעבן, ווי אזוי קען איך באקומען מער און האבן מער א סוקסעספול לעבן, באט די טעות וואס רוב מענטשן מאכן איז אז מען זוכט צו באקומען, מען זוכט צו באקומען געלט, מען זוכט צו באקומען השפעות.

ארבעטן פאר זיין געלט און ארבעטן שווער ווי זייער ספק הוא תוכו לחם איז שטייט אין ספרים אז די סיבה פאר דעם וואס די אייבערשטער האט מסבב געווען אזוי עס זאל אויסקומען דורך חטא עץ הדעת אבער פארוואס האט די אייבערשטער אזוי מסבב געווען אז ס'זאל אזוי זיין כדי א מענטש זאל נישט האבן נהמא דכסיפא נהמא דכסיפא מיינט פארשעמטע ברויט דאס הייסט אז א מענטש באקומט א זאך וואס ער האט נישט געארבעט אויף דעם איז דאס. נישט קיין נישט קיין אייגענע זאך, איז עס א פארשעמטע זאך, עס ווערט אנגערופן בלשון די חזל נהמא דכסיפא. אבער הא גופא קען מען פרעגן, פארוואס האט די אייבערשטער געמאכט בכלל די טבע פון נהמא דכסיפא? די אייבערשטער קען מאכן אז א מענטש זאל זיך נישט שעמען צו באקומען. און די סיבה פאר דעם איז, ווייל די אייבערשטער וויל אז א מענטש זאל זיין א משפיע און נישט נאר א מקבל. די אייבערשטער וויל אז א מענטש זאל זיין א שותף למעשה בראשית, ער זאל טון אויפטון אין וועלט, און ממילא דורך דעם האט ער באקומען די זאכן וואס ער דארף באקומען. סאו קומט אויס אז ווען א מענטש זוכט נאר צו באקומען, צו ס'איז געלט צו ס'איז אנדערע זאכן אין לעבן, לייגט ער זיך אין א פאזישאן פון א מקבל און נישט קיין משפיע. און ווען ער לייגט זיך אין א פאזישן פון א מקבל, איז טייטש אין א פאזישן פון חסר, ס'פעלט אים, ס'פעלט מיך דאס, ס'פעלט מיך יענץ, און דאס איז דער טעות. א מענטש דארף זיך אריינלייגן אין א פאזישן פון א משפיע, נישט פון א מקבל. דער אייבערשטער האט מיך געשיקט דא אויף דער וועלט, כּדי איך זאָל טאָן זאַכן אױף דער װעלט, איך זאָל אױפֿטאָן אױף דער װעלט. און צוליב דעם האָט ער מיר געגעבן מײַנע כּישרונות און מײַנע קעפּעביליטיס, אַלעס, און ער האָט מיר געשטעלט אין די און די פּלאַץ, אין די און די יאָרן, אין די און די צײַט, אין די און די משפּחה, אין די און די סבֿיבֿה, אַלעס, כּדי איך זאָל קענען אַרױסברענגען מײַנע כּוחות און געבן פֿאַר דער װעלט װאָס איך קען געבן. דאס איז די ערשטע זאך וואס מען דארף וויסן ווען מען וויל באקומען, מען וויל באקומען השפעות, מען וויל האבן א השפעה, איז דארף עס זיין קודם כל נישט קומען פון א פלאץ פון פון פון חסר, ס'פעלט מיך און איך דארף באקומען, א פלאץ פון א מקבל, נאר פארקערט, פון א פלאץ פון א משפיע, אז איך וועל משפיע זיין און איך וועל טון, איך וועל אויפטון אין וועלט, די געלט. אנקומען בדרך ממילא. דאס מיינט אז די געלט איז בעצם אזוי ווי א אויבען א בוחן צו ווייזן אז איך טוה מיין תפקיד און דעמאלטס באקום איך די השפעות. דאס איז די וועג וויאזוי די אייבישטער האט באשאפן די וועלט. פארשטייט זיך אז ס'קען זיין חשבונות אז די אייבישטער וויל א מענטש זאל נישט האבן ווייל דאס איז באשערט פאר אים איז עס א אנדערע חשבון אבער. רעד נארמאל, בדרך הטבע וויאזוי די אייבישטער האט אויסגעשטעלט, יברכך ה' אלוקיך בכל אשר תעשה, אן אייבישטער וויל א מענטש זאל טוהן, און די אייבישטער העט אריינשיקן די ברכה, א מענטש זאל טוהן די השתדלות, און די אייבישטער העט אריינשיקן די ברכה אין דעם. יעצט יעצט איז דא נאך א נקודה, אז לאמיר זאגן איך טוה שוין יא אויף, איך שטיי שוין יא אין א פלאץ פון א משפיע, און ברוך השם איך האב פרנסה, איך בין מקבל, וואס טוט זיך יעצט? איך געדענק יארן צוריק איך בין אריינגעגאנגען אין א פערניטשער סטאר דא אין מאנסי, און איך טרעף דארטן א גוי, א טונקעלע גוי, און און ער פאנגט אן צו רעדן אויף אידיש, א פליסיגע אידיש, אזוי נישט סתם ווי א גוי וואס איז געווען א געארבעט א שטיק צייט אין א בית מדרש זיך אויסגערעדט אפאר ווערטער, גערעדט אזא עכטע גוטע אידיש, און איך פרעג אים. ווי ווי ווי קענסטו גוט אידיש? פארציילט ער מיר א גאנצע מעשה אז ווען ער איז געווען א קליינע אינגל זיין עלטערן זענען געשטארבן ער איז געבליבן א יתום פון טאטע און מאמע און עפעס א איד האט רחמנות געהאט אויף אים און האט אים קעיר גענומען פון אים און רבי האט אים געשיקט לערנען דא און דארטן און און און ער איז שולדיג אלץ הכרת הטוב פאר די איד האט ער מחליט געווען צו גיין לערנען אידיש. פיין. איז האט מען געשמועסט ווייטער, און איך פרעג אים וואו וואוינסטו היינט? זאגט ער אז ער האט דזשאסט געמופט, ער פלעגט וואוינען דא אין פאמאנע לעבן מאנסי, און ער האט געמופט צו ניו דזשערסי, עס איז געווארן אידיש די געגנט, און ער האט זיך נישט געטראפן דאס פלאץ דארט, איז ער געגאנגען וואוינען אין ניו דזשערסי. סאו, און מען האט אנגעפאנגען שמועסן וויפיל וויפיל קאסט דא וויפיל קאסט דארט, פארציילט ער אז ער האט געטראפן א גוטע הויז פאר א ביליגע פרייז, ווייניגער ווי די מארקעט פרייז אין ניו דזשערסי, און מילא האט ער פארקויפט זיין הויז אין פאמאנא פאר די זעלבע אמאונט וואס עס האט אים געקאסט צו קויפן דארטן האט ער עס פארקויפט דא כאטש ער האט געקענט באקומען אסאך מער געלט, פרעג איך אים פארוואס האסטו דאס געטון? האסט דאך געקענט באקומען אסאך מער געלט פאר די הויז דא אין פאמאנא און בלייבן נאך מיט געלט אין דיין פאקעט. זאגט ער מיר א זאך וואס איך בין געווען סורפרייזט צו הערן אזא געדאנק פון א גוי, און איך וועל עס קיינמאל נישט פארגעסן, האט ער געזאגט אזוי, ער זאגט מיר, איך האב געטראפן א מציאה, איך האב געדארפט צאלן אסאך מער געלט פאר די הויז אין ניו דזשערסי וואס איך האב געטראפן, די אייבערשטער האט מיר געשיקט, ער האט מיר געשיקט א מתנה, וואס זאל איך יעצט טון מיט די מתנה, זאל איך עס האלטן פאר מיך, אדער לאמיך עס געבן פאר אנדערע מענטשן ווייטער, סאו איך האב געטראכט, אז די יושר איז אז די אייבישטער געבט מיך א מתנה דארף איך עס שעירן און שיקן ווייטער, און אזוי האב איך געטון, און די זעלבע אמאונט וואס איך האב באקומען וואס ס'האט מיר געקאסט דארטן, די זעלבסט האב איך געבעטן פאר מיין הויז, און די רעסט, די רעסט פון די מתנה האב איך איבערגעגעבן פאר די איד. די גוי האט מיר אויסגעלערנט א וויכטיגע לעסן אין לעבן, אז ווען דו באקומסט עפעס, איז נישט פאר דיר, באקומסט עפעס, געב עס ווייטער. אין אנדערע ווערטער, בהמשך צו וואס מען האט פריער געזאגט, אז נישט נאר אז א מענטש דארף קומען פון א פלאץ פון א משפיע כדי, אבער צום סוף ווערט ער א מקבל, מיינט זאגן אז איך בין א משפיע טאקע אבער איך באקום געלט, אפילו ווען דו באקומסט די געלט, בלייב א משפיע. גיב עס ווייטער, זיי נישט קיין קיין קאפ, זיי א פאנעל, א זאך וואס דו באקומסט פון איין זייט, גיב עס פאר א צווייטע, זיי ממשיך די שפע וואס דו האסט באקומען, און די אייבערשטער האט גענוג און נאך, און ווי מער דו וועסט געבן פאר אנדערע, אזוי וועט די אייבערשטער דיך שיקן מער און מער, בסייעתא דשמיא.